Kieku kellek tagħmel frotta, kif tagħmilha? Mhux la kemm tajt, biex tagħmel frotta l-ewwel trid tħawwel xitla. Imbagħad tkun ċert li ddakret b'tali mod li tagħmillek iż-żerrija. U jekk kollox imur sew, dik il-borża fejn tinżamm iż-żerriegħa tinsertalek waħda li tista' tittiekel. Fil-fatt, l-iskop tal-frotta mhu xejn ħlief li tgħin lix-xitla li biha xxerred iż-żerriegħa tagħha stess. Inqaxxarilek? Uħud mill-frott tista' tiklu bil-qoxra b'kollox, bħat-tuffieħ, l-għeneb, għalkemm importanti li taħslu, għalmenu ħalli tneħħi xi fdalijiet ta' kimika. Oħrajn, bħal banana jew l-bettieħ, impossibbli tikolhom bil-qoxra. Uħud mill-frott għandhom għadma bħal pruna jew l-ħawħ, oħrajn bla għadam bħat-tin jew tut u l-pineapple u l-banana. Uħud mill-frott jikber bħala waħda u tajba bħad-dullieħ, oħrajn jikbru fanqut bħall-leneb u oħrajn fanqut żgħir bħat-tut. Tħobbu? Jaqbillek għax vera jagħmillek tajjeb. Il-ħawħa u l-frawla ituk il-vitamina A u ċe, la tajba l-lajnej l-għada muċċelloli u ċe kontra l-virus u l-kanċer. It-tuffiħa ittik il-vitamina A, ċe u anka le li jitajba l-ġilda. Il-banana ittik da kollu u l-B6, vitamina tajba d-dem. L-enep u koll, il-kiwi terġa jtik il-B2 li tejn biex il-ġisem jizviluppa. U l-larinġ tajjeb ukoll għal-qalb, għal-muskoli u għas-sistema tan-nervituri. Kemm suppost tiekol? Qisu mimli ħames tazzi kuljum. Bi studju li sar fost iktar minn 100,000 mara u raġel f'Harvard għal 14-il sena sħaħ sabu li iktar ma tiekol frott u ħaxix inqas għandek ċans ta' mart tal-qalb. Il-larinċ u l-lumi huma speċjalment importanti. Studju ieħor sab li l-frott u l-ħaxix jaħdem kontra l-kolesterol. Fl-irġiel, it-tadam jaħdem kontra l-kanċer tal-prostata. Sfortunatament hawn min huwa allerġiku, però hawn anke min jirnexxielu jibqa' ħaj jiekol il-frott biss. Għal kurżità ta' dama, frotta jew ħaxixa. Ħafna minn dak li hu meqjus ħaxix għal skopijiet ta' kċina, fil-verità huwa frotta. Ħafna jaħsbu li jekk oġġett ħelu u artab mela frotta, imma fil-verità, almenu fil-botanija, il-ġwies u ż-żrieragħ ukoll frott. Pereżempju, il-qara u l-ħjar frott, anka l-piżelli u l-fażola, l-istess il-felfel u anka t-tadam. Interessanti li fid-dinja tal-kummerċ, jekk pereżempju tħares lejn l-Unjoni Ewropea, it-sunnarija hija meqjusa frotta Jekk tintuża fil-ġamm. X'tista' tagħmel bi frotta? X'ma tistax? Tista' tagħmlu ġamm, preserve, tista' tasru tal-lieħ, tagħmlu mbit, anka xorb irqiq, tagħmlu ġelat, torta, kejk, gallettini u l-isbaħ ħaġa li tista' tieklu nej. Tuffiħa, lanġasa, ħawħa, dullija, bettieħa. Maħallik minn zaqqek għal-mument u aħseb ftit xiktar tista' tagħmel bil-frott li m'għandux jaqsam mal-ikel. Tista' tnixxfu u tagħmlu arranġament tal-fjuri, tagħmel id-drogi bih kuluri, mill-qoxra tal-coconut tista' tagħmel is-souvenirs, tista' tagħmel il-kożmetiċi, anke prodotti li tinħasel bihom u saħansitra minn din. Ivvintaw dan.